Ech begréissen Iech dann all haut op eiser Pressekonferenz zur politescher Rentrée. Dës Kéier mol eng Kéier déi zwee Spriecher an déi zwee Deputéiert als Mouvement an als parlamentaresch Sensibilitéit zesummen. Ech mengen, ech zielen Iech näischt Neies, wann ech soen, dass nächst Woch de Premierminister wäert seng Ried zur Lag vun der Natioun halen. Esou wéi mer de Xavier Bettel kennen, gi mer dovunner aus, dass en erëm wäert fäerdegbréngen, en zimlech rosat Bild vun der Situatioun vum Land ze zeechnen. Et wäert Äech wahrscheinlech och net iwwerraschen, wa mir dat e bëssen anescht gesinn a wa mir soen, dass eist Land an eis Gesellschaft eigentlech an enger Kris stécht, eng Kris mat ville Facetten, op déi de Gary, d'Myriam an d'Nathalie och nach wäerten agoen dono, an eng Kris, déi eigentlech esou gravéierend ass, dass mer mengen, dass se déi selwecht Prioritéit an déi selwecht Iwwerzeegung géinge brauche wéi de Kampf géint d'Covid-Pandemie an de leschten 18 Méint. Mir fäerten awer, dass de Géigendeel de Fall ass an dass mer riskéieren, déi nächst zwee Joer ze verléieren. Déi nächst Joer ze verléieren, firwat? Zum enge gëtt een d'Gefill net lass, dass déi dräi Koalitiounsparteie schonn zimlech op d'Wahle fixéiert sinn an net méi virhunn, grouss Reformen duerchzehuelen. En anere Problem ass, datt se, an dat ass och näischt Neies, kee gemeinsame Projet méi hunn an datt de gemeinsame Nenner ëmmer méi kleng gëtt. An déi zwee Punkte féieren eben dozou, datt mir fäerten, datt déi grouss an déi wichteg Reformen, déi eigentlech grad elo néideg wieren, fir där Kris entgéintzewierken, éischt an den nächsten zwee Joer net méi wäerten ëmgesat ginn. Mir maachen och en anere Constat, an zwar dass eis Gesellschaft ëmmer méi auserneendrifft, dass mer ëmmer méi an Richtung vun enger Ielebougesellschaft ginn, wou jidderee virun allem mol no sech kuckt a probéiert fir sech selwer dat dat Bescht erauszehuelen aus der Situatioun, an dass d'Solidaritéit verluer geet. Et ka sinn, dass dat eng eng allgemeng Tendenz ass, dat gesäit ee mengen ech e bëssen iwwerall, mir mengen awer, dass dat zumindest zu engem groussen Deel, och mat der Politik vun der Regierung ze dinn huet. D'Regierung huet nämlech éischter d'Strategie, all Verantwortung vu sech ofzeginn an op individuell Responsabilitéit ze setzen an op privat Acteuren ze setzen. Dobäi wär et grad elo an där Kris, wou mer sinn, eigentlech um Stat an un de Gemengen, also un den öffentlechen Acteuren, hir Responsabilitéit z'assuméieren, do anzegräifen, wou de Moart ebe verseet. a fir de politesche Rahmen ze setzen a fir kloer Regelen a Gesetzer ëmzesetzen. Ech wëll just nach op ee Punkt agoen. Ech mengen, et ass och elo näischt Neies, wann ech soen, dass d'sozial Inegalitéiten an de leschte Joren ëmmer weider geklomme sinn. Hei zu Lëtzebuerg hu mer elo nach net onbedéngt Zuelen, wéi dat sech an de leschten 18 Méint während der Pandemie entwéckelt huet, mee mir hu gesinn, dass zum Beispill d'Logementspräisser weider geklomme sinn Et gëtt och international Etüden, déi weisen, datt während immens vill Leit immens grouss ekonomesch Abousse gemat hunn, respektiv hir Existenz verluer hunn, gëtt et gläichzäiteg Etüden, déi soen, datt säit der Ufank vun der Pandemie iwwer 5 Millioune méi Millionäre global gesinn do sinn. Dat heescht, do gesäit een, datt d'Schéier tëschent Aarm a Räich ëmmer weider auserneegeet. Dat wäert och hei zu Lëtzebuerg an Zukunft weider de Fall sinn. Mä gesinn, datt d'Energiepräisser zum Beispill klammen. De Moment gëtt virun allem iwwer Bensinn geschwat, mee virun allem d'Stroumkäschten, d'Heizkäschten, déi wäerten an nächster Zäit klammen. An och do wäerten et erëm déi Leit sinn, déi finanziell net esou gutt do gestallt sinn, déi virun allem wäerten dodrënner leiden. a riskéieren, dass, sou dass mer riskéieren, dass Energieaarmut an nächster Zäit och nach wäert e Sujet ginn. Do wär et eebe grad an der Politik, wann een iwwer sozial Inegalitéite schwätzt, fir do dogéint ze steieren. Wat kann een do maachen? Do ass zum engen natierlech de Punkt vun de sozialen Transferten. Do hu mir jo de Moment ganz aktuell de Sujet vun den Allocations familiales, wou mer wëssen, dass eigentlech 2006 déi ëmmer ofgeholl hunn, mee virun allem säit 2014 se schonn iwwer 7,7 Prozent quasi u Wäert verluer hunn. A wann een dat weess, a wann ee weess, datt dat eng Reform war vun der Corinne Cahen, da kann een d'Fuerderung vun der DP, déi elo seet, déi Indextranche vum éischten Oktober, déi misst dann awer ab dem éischte Januar ugerechent ginn, just als bëlleg Polemik eigentlech bezeechnen. An dann en anere Punkt, wann ee vu sozialen Inegalitéite schwätzt, an eng vun de grousse Reformen, déi eigentlech batter néideg gewiescht wier dës Legislaturperiod, dat wier natierlech eng Steierreform gewiescht. Et gëtt iwwer vill eenzel Mesurë geschwat, iwwer Covidsteier, iwwer hei, iwwer do. Dat sinn alles interessant Pisten, iwwer déi ee kann diskutéieren, mee eigentlech hätte mer wierklech eng strukturell Reform gebraucht, eng Kéier de Steiersystem vu lénks op riets ze diebelen, fir wierklech vill strukturell Ongerechtegkeeten aus dem Wee ze schafen. An ech mengen, dat ass ee grousst Versoe vun dëser Regierung, dass se dat net fäerdeg bruecht huet. Dat kann een elo schonn an der zweeter Hallschent vun dëser Legislaturperiod soen. An ech mengen, een anere grousst Versoe, wat mer och elo scho gesinn, dat ass am Logement. An do géing ech dann dem Gerri d'Wuert ginn. Merci Carole. Jo, de Constat, datt et beim Logement sech net ëm e klenge Problem handelt, mee ëm eng Kris, déi ëmmer méi dramatesch Ausmoosse hëlt, ass näischt Neies. Et sinn, an et ass eppes, et ass esou kloer wéi d'Biller, déi de Militärsatellit ka maachen, datt mer et hei wierklech mat existenziellen Situatiounen ëmmer méi ze dinn hunn, wou Jonker keng Wunneng fanne fir sech op eege Been ze stellen, wou Fraen de Wee aus de Fraenhaiser net fannen, wou Flüchtlingen de Wee aus de Foyeren net fannen a wou ëmmer méi Leit sech ëmmer méi verscholden op ëmmer méi laang Zäit. An an deem Sënn huet näischt méi zum Auserneendrifte vun dëser Gesellschaft hei zu Lëtzebuerg bäigedroen, quasi wéi de Logement déi lescht 15 bis 20 Joer, esou wäit datt en d'Leit och ëmmer méi iwwert d'Grenz, also dat ass elo och näischt Neies, mee dat ass eng Acceleratioun och vun där Entwécklung déi do ass, dass en d'Leit carrément aus dem Land erausplënnere fir iergendswéi mat där Situatioun eens ze ginn. Ech hunn de Moien nach en E-Mail vun enger jonker Koppel kritt, déi mech gefrot huet, Jo, ech si lo scho bei dee Service, bei dee Service, bei dee Service gaangen, mee ech, et ass awer kee wou mer kann drop äntwerten, wéi ech eng Wunneng am Ausland assuréieren, wat dat heescht, dass de Proprietär wëll, dass ech d'Résidence principale hei erklären, wat dat fir Konsequenze fir mech huet. An e riselaange Mail, fir am Fong ze soen, hei, ech si, mär si wierklech verluer mat där doter Situatioun. Mir hunn all Demandë gemaach, mir hunn alles gemaach, wat mer konnten, a mär wëssen nach ëmmer net, wéi mer et solle gedréint kréien, fir iergendswéi kënnen zesummen zwousch ze wunnen. An et ass eng regelrecht Pyramid, déi mer hei zu Lëtzebuerg hunn, déi déi Ongläichheeten aktiv befeiert, net just, duerch Zoufall, dass dat do ass, mee et ass esou, dass desto méi een huet, desto méi Steierkaddoe kritt ee gemaach, fir nach méi ze hunn, desto manner een huet, desto méi bezilt ee pro Meter carré, fir ze wunnen. Dat ass d'Resultat vun der Politik, déi an de leschten zéng, zwanzeg, drësseg Joer gemaach ginn ass hei zu Lëtzebuerg. An et geet hei eleng schonn zwëschent dem einfache Proprietär an dem Multiproprietär, ass et am Moment esou mat där Präisentwécklung, déi mer hunn, dass, jo, dass dat einfach just nach begënschtegt gëtt, dass déi Ongläichheet weider ausernee geet. Datt d'Präisser esou rasant klammen, läit, Dann awer och virun allem un der Konzentratioun vun den Terrainen. Do huet jo och elo d'Etüd vum LISER vun der Uni-LU dat nach eng Kéier, nach eng Kéier gesot. Dat ass och, och erëm net nei, mee et weist, dass am Fong den Terrainsbesëtz an der Hand vun e puer Megaproprietären an e puer wéinege Promoteure läit an dat eebe wéi gesot vun enger Rei Steierkaddoen och nach begënschtegt gëtt. Fir et, d'Chiffere kennt der mengen ech vun der Etüd, ech wäert lech se net all widderhuelen, ech hu just emol eng Kéier d'Rechnung gemaach, wéi vill Haiser alleng déi 159 Privatleit an déi 8 Promoteure kinnten op hiren Terrainen bauen, déi se hunn. Wann een do dat esou am Schnëtt rechent, da kënnt een op 13.000 Haiser, déi déi Leit eleng selwer kinnten decidéieren op de Maart ze bréngen oder net op de Maart ze bréngen. An net op de Maart ze brénge rechent sech nawell, wëll wann een 2010 en Terrain vun enger Millioun hat, dann huet ee lo en Terrain vun zwou Milliounen. Wann een dat bei esou vill Terrainen mécht wéi se do hunn, Da kënnt do nawell vill eraus. A wa se dat 2010 scho mobiliséiert hätten, déi Terrainen, da wäere mer och elo net bei deene Präisser, déi mer elo hätten. Dat heescht, déi Entwécklung wär net esou gewiescht. Déi aner Säit vun der Medail ass, datt ëmmer méi Leit an d'Aarmut rëtschen duerch d'Wunneng. Zwee Drëttel vun de Stéit Ass d'Depensë fir d'Wunne Schold un hirer, dorunner, datt si an den Aarmutsrisiko falen? An et ginn ëmmer méi Leit och progressiv ofgehaangen, dat heescht, et sinn ëmmer méi Leit, déi méi no bei déi doten, bei deen ënneschte Quintile souzesoen rëtschen, amplaz datt se dass hir Situatioun sech giff verbesseren, dat heescht mär produzéieren eng Generatioun, déi sou schlecht Perspektiven hat wéi scho laang net méi. An dat kann et net sinn. An dat ass awer och keng Fatalitéit. Virun allem et ass d'Resultat vum mangelndem politesche Courage an einfach net à même ze sinn, fir déi politesch Verantwortung ze huelen, déi sech an dëser Situatioun eeben opdrängt. Vun Etüden an Optrag ginn, se dann ze kommentéieren oder och Budgetsposten ze regroupéieren, respektiv Gesetzer ze iwwerschaffen, déi dann awer net dat bewierken, wat se misste bewierken, wäert keng Persoun sech en Doheem kënnen leeschten. Dat ass awer alles, wat dës Regierung bis elo opweises huet. D'Héicht mam aktuelle politesche Rhythmus wäerte mir op alle Fall dee scho grousse Retard ëmmer méi grouss maachen, amplaz endlech an de sechste Gang ze schalten. Vum Paradigmewiessel gëtt nämlech vill geschwat, awer éischtens ass en net ofzegesinn, et gëtt keng, et gëtt kee Beleg dofir, an virun allem gëtt och net gehandelt. An do, do weist och déi Etüd, vun där ech geschwat hunn, net nëmmen, datt d'Regierung dat Ganzt verschléift, mee datt en d'Gemengen an deem nämmlechte Rhythmus ënnerwee sinn, nämlech éischter, jo, homeopathesch Dosen do asetzen, fir, fir iergendzwou do weiderzekommen. Dat heescht, Et si just 56 Gemengen, also knapps iwwer 50, déi hu mol keng Gemengewunneng. Et sinn 8.200 Wunnengen, déi elo an enger Konventioun ënnerschriwwen sinn, déi awer réischt no 2025 ugaange gi sinn. Mär briichten déi Wunnengen awer schonn bis 2025, amplaz dass se dann eréischt lancéiert ginn. Bei dëse schonn desastréise Bilan geet de Logementsministère dann och nach dohin a plafonnéiert. Subsidien fir d'Gemengen a fir d'ASBLen op méi engem nidderegen Niveau, wéi dat virdrun de Fall war. Dat heescht, d'Präisser ginn an d'Lut um Marché, awer de Logementsministère huet am Fréijoer allen Acteuren, déi ëffentlech Wunnengen bauen, wou si net am Stand sinn, dat genuch ze maachen, dann och nach ze soen, Där kritt manner Suen dofir. Dat heescht, Der kommt net méi op déi 75 Prozent, vue que dass Der einfach an deene meeschte Fäll de Plafond erreecht. D'Regierung an d'Gemenge kucken also weider op der Zuschauertribün no, wann déi eng mat engem enorme Virsprong an engem friséierte Motor starten an déi aner mol keen Treibstoff am Tank hunn. Dat huet dës Haltung huet sech schonn huet sech beim Pakt Logement zwee Punkt Null virum Summer gewisen. An déi hu mär och kritiséiert. Wéi hei, hei fanne sech erëm all d'Zoutate fir deen explosive Cocktail, dee mär do amgaange sinn zesummen ze brauen. Am Fong ass e schonn do zesummen. Et ass alles fräiwëlleg. Privatpromoteure gëtt den Haff gemaach. An et gi keng Steieren opgehuewen a vill ëffentlech Sue sollen och souwisou net investéiert ginn. Dat heescht, mir brauchen déi Steiere quasi och net, vue que dass mer och d'Suen net an de Grapp huelen, fir där Kris do gerecht ze ginn. Kuerz, et ass alt erëm vill ze wéineg e Knéifall vun der Politik géigeniwwer vu grousse Promoteuren an de wéinege Persoune mam giganteschen Terrainsbesëtz, en gros virun allem der DP-Clientèle. Mir wäerten elo an de kommende Méint mat der Reform vum Mietgesetz och nach eng Kéier gesinn, wéi seriö d'Regierung mengt, d'Reform, déi am Moment do läit, ass nämlech keng, dréit net zur Limitéierung vun de Loyerspräisser bäi, mee baut och nach Schlupflöcher an. A wann een esou eng Reform mécht an et reforméiert een d'Mietskommissiounen net, Da soll och ee mer erklären, wéi een da vu senge Rechter soll kënne Gebrauch maachen, wëll déi brauch de Locataire an déi funktionéieren net esou, wéi se am Moment am Gesetz stinn. Fir e klenge Fazit ze huelen, vläit eng Referenz op d'CSL. Déi huet an enger Etüd iwwert de Logement virun engem décke Joer geschriwwen, dass zu Lëtzebuerg d'Geldscheffelen am Zentrum vun der Immobiliepolitik nämlech steet. Eng Minoritéit bedreift renge Rentseeking an hëlt sech ëmmer méi e groussen Deel vum Räichtum. Se bauen awer näischt, se schaffe keng Wäerter, se sinn am Fong net produktiv an dëser Gesellschaft, mee se maachen de Kuch fir déi grouss Majoritéit nämlech ëmmer méi kleng. Dat géif d'Präisexplosioun maassgeeblech undreiwen a mir gesinn dat och esou. Mir deelen och d'Analys, dass an eisem Land eng wuessend Zuel vu Stéit an Existenzangscht lieft. Dës Leit kënnen sech absolut net méi an d'Zukunft projezéieren an dat ass och Gëft fir d'ekonomesch Entwécklung, hemmt de Fortschrëtt, d'Entwécklung an dat Ganzt. Déi ganz Kris ass e Bëtonsklotz fir eis, fir eist Land, awer och fir d'ganz Groussregioun, wat een och net däerf vergiessen, wéi wäit am Fong déi ganz Entwécklung do geet. Wat muss sech also änneren? Bah, dee Rentseeking, dee muss fort. D'Spekulatioun muss ënnerbonne ginn, amplaz amplaz och nach befeiert ze ginn. An et muss massiv ëffentlech gebaut ginn. Wat mer fuerderen, also fir just e puer Saachen erauszepicken, well mir hu jo eng ganz Logementscampagne, wou mer vill Fuerderunge stellen, dat ass, dass d'Besteierung op d'Grondsteier soll kommen. An de Modell, deen d'Chambre des Salariés do ausgeschafft huet, ass een, dee mer och wierklech kënnen ënnerstëtzen, wëll e progressiv ass. Dat heescht, desto méi Besëtz een huet, desto méi soll een och dozou bäidroen, zu den ëffentleche Finanze bäidroen wëllt, profitéiert ee jo och vun der ëffentlecher Infrastruktur, déi jidderee bezuelt huet, awer vun där just e puer Leit mat deenen dote Präisexplosioune profitéieren. Dobäi mussen natierlech virun allem ofschreckend Steiersätz dobäi komme fir broochleiend Bauterrainen a fir eidelstoend Wunnengen. Dat ass eppes, wat all Gemeng elo am Budget 2022 och scho ka maachen. Mer fuerderen awer zousätzlech, dass dat och um nationalen Niveau gemaach gëtt, well wa mer op 100 eenzel Acteure waarden, déi bis elo nach net, wou bis elo réischt 8 Stéck et gemaach hunn, da waarde mer nach laang. Mee dat heescht net, dass se et net elo schonn solle maachen. An da muss den Amortissement. Accéléré ofgeschaaft ginn, komplett. En ass e bëssen zeréckgeschrauft ginn, och dat war erëm eng homeopathesch Dose, mee den Amortissement accéléré ass just eng lose-lose Situatioun fir d'Allgemengheet a bréngt, ass ee vun deene Steierkaddoen, déi déi Ongläichkeeten ausbauen. An da musse virun allem d'Gemengen endlech hir Verantwortung huelen a mär fuerderen do, dass Allgemeng op 10 Prozent ëffentlech Wunnenge vun aktuellen 3 Prozent, also et ass jo net bei allgemeng nämmlecht, mee tëschent eent an dräi Prozent beweegt sech dat, an allgemeng muss op 10 Prozent kommen. Dat muss bis 2030 geschéien an dofir musse elo direkt Weiche gestallt ginn. An da wëlle mer schlussendlech eng Reform vum Mietgesetz, déi mer jo och selwer schonn e Projet op den Dësch geluet hunn, a mir wäerte weider dru schaffen, datt deen, déi Propos méi en considératioun geholl gëtt an do Drock maachen. D'Carole Thoma huet et gesot, Mär gi méi a méi an déi Ielebaugesellschaft an am Fong de politesche Kader ënnerstëtzt dat, wëll am Confinement hu mer am Fong gesinn, datt en d'Leit bereet sinn, solidaresch ze sinn. an do de Kader och muss gesat ginn. An dofir iwwerginn ech och domadder dem Myriam Cecchetti mat de Wierder, dass och am Klima eeben villes méiglech ass an d'Leit giffe matspillen, wann de politesche Kader fir jiddereen gemaach gëtt, fir dass déi Solidaritéit ka wierken. Jo, wéi Der d'héieren hutt vun eis, vu menge Virriedner a Riednerinnen hei, Eise Motto ass d'Solidaritéit, dat heescht solidaresch sinn, dat heescht dat Mateneen an net dat Géigenteneen. Et ass wéi e roude Fuedem hei duerch eis Pressekonferenz, datt déi Ongläichheete mussen ausgebigelt ginn. An aus Zäitgrënn maache mir dat op véier Sujete fest, mee mir kéinten eigentlech all Dossier huelen. Ech menge mir an der Chamber kéinten op all Dossier déi doe Rieden halen, datt déi Ongläichheeten ëmmer schlëmmer ginn amplaz dat se manner ginn. Am Ëmweltberäich maache mär de Constat, dat d'Ëmweltkrisen an d'sozial Problematik leider nach ëmmer géinteneen ausgespillt ginn. D'Ëmweltkris féiert zu Lëtzebuerg awer net, awer net nëmmen do, mee eigentlech op der ganzer Welt, zu wuessenden Ongläichheeten an engem Auserneendriften an der Gesellschaft. D'Effekter treffe verschidde Leit méi haart wéi anerer. An et gëtt och e kloren Zesummenhang tëschent deene Betraffenen an der Ëmweltkris an der sozio-ökonomescher Situatioun vun deene Leit. Do gëtt et ëmmer méi schlëmm, wa méi verstäerkt op d'Responsabiliséierung eigentlech vum Eenzelne geluet gëtt. Et ass e Kollektiv an et ass net den Eenzelnen, deen eppes kann dorunner änneren. Réckbléckend op déi lescht Méint a Jore kann een eleng Zu Lëtzebuerg et op folgend Beispiller eebe festman, Pandemië si ganz kloer Ëmweltkatastrophen a se treffen déi gesondheetlech schwaach Leit, Leit am Care-Beräich, déi souwisou scho schwéier Aarbechte musse maachen, vill méi schlëmm wéi déi aner. Dat heescht, déi Leit, déi mat wéineg Revenuen a prekären Aarbechten, déi si verhältnisméisseg vill méi oft krank gemellt, dat fënnt Der an der LISER-Etüd, a si sinn och verhältnisméisseg vill méi schlecht logéiert. well se och vill manner isoléiert Wunnengen hunn. D'Penurien, déi duerch Pandemien ausgeléist ginn oder duerch aner Ëmweltkrise suerge fir d'Deierechten, wéi zum Beispill bei de Baumaterialien oder awer och elo wéi beim Gas, an déi treffen natierlech déi Leit mat den déiwe Revenuen vill méi wéi mat deenen héijeren Revenuen. Iwwerschwemmungen treffen och alt erëm déi Leit méi, déi sech keng vollstänneg privat Versécherungen zum Beispill leeschte kënnen a wou de Staat ganz kloer seet, Mir hëllefen Iech awer do net, well de Staat kann Iech net versécheren. D'Hëtztewellen treffen och erëm déi Leit, déi a prekäre Situatiounen sinn, déi schlecht isoléiert Wunnengen hunn, déi sech näischt aneschters leeschte kënnen. Loftverschmotzung idem. Leit wunnen oft op Plaze wou d'Wunnenge méi bëlleg sinn an dat sinn natierlech dann och déi Plazen, wou oft op Plaze si wou vill Verkéier ass a wou keng Frëschloftschneise sinn. Mee d'Leit hu kee Choix, si kënne sech näischt aneschters leeschten. Dës Lëscht kéint een natierlech immens laang nach weiderféieren. Si weist awer och schonn esou eppes, datt déi Klimaverännerungen an de Klimaschutz si ganz kloer eng Klassefro. Leit mat vill Kapital oder Revenu verschmotzen am meeschte well si hu vill méi Sue fir auszeginn. Si kafen also méi, si konsuméiere méi an dat an esou sinn déi, déi. manner Revenuen hunn, awer vum Klima, vum Klimawandel vill méi betraff, well si kënne sech ganz oft näischt leeschte fir eppes ze änneren. Leit ouni Kapital an Immobilie verschmotzen also manner, sinn an aller Hinsicht awer am meeschte betraff. Dës Géigesätz opzeléise muss fir eis d'Haaptuleies sinn am Choix vun de Mesuren. D'Klimapolitik ass ongenügend, well d'Mesuren einfach vill ze vill schwaach sinn. Zum Deel feele ganz oder streckeweis si se inkohärent, an zwar esou wäit, datt se kontraproduktiv sinn. Dat ass esou, dat läit och dorunner, datt d'Responsabiliséierung vun allen Eenzelnen op all Eenzelne gesat gëtt, also et gëtt an éischter Linn, Geld ausginn fir Individuen, fir eenzel Besoinen, mee d'Finanzéierung vu, also, pardon, d'Finanzéierung trëfft, geet, ech komme elo net weider, sinn hänke bliwwen, also als éischter Linn ginn d'Gelder an d'Finanzéierung vu privaten Uschafungen an Investitiounen ugesat. Dës Leit, déi schonn ganz vill hu gi quasi belount fir hiert klimafrëndlecht Verhalen. Doduerjer bleiwe Leit awer mat manner Revenuen aussen vor. Si gi getraff vun den Energiepräisser a vun de Steieren. Engersäits gi sënnvoll Klimainvestitiounen net gemaach a Ressourcë gi verbëtzt, déi mat enger solidarescher a kooperativer Erëungoensweis kéinte gespuert ginn. Anerersäits féiert dës Politik zu engem Auserneendriften an der Gesellschaft. Wat keng gutt Grondlag ass fir déi wäitgoend a wierksam Politik, déi am Kampf géint d'Klimakris néideg wär. Zwee konkret Beispiller, Dat eent ass d'energetesch Sanéierung vun Immobilien. Dat ass déi zweetgréisst CO2-Ausstouss-Source a mat engem ganz grousse Potenzial. D'Mesuren an d'Finanzementer vun der Regierung gi gemat, fir déi finanzstaark Stéit déi souwisou scho ganz oft gutt isoléiert Haiser hunn oder scho vill sanéiert hunn. Stéit mat klengen Revenuen hunn awer keen Accès op dës Primen, well se sech déi, well se sech aus finanzielle Grënn iwwerhaapt net leeschte kënnen hir Haiser ze sanéieren. Si kënne sech kee Prêt oplueden, si hunn einfach net déi Moyenen. An hei läit awer e ganz grouss Energiespuerpotenzial. D'Klimabank ass awer ganz schwaach a guer net effikass. D'Regierung gëtt schonn 2020 e Montant pro Joer aus, deen zu Lëtzebuerg mol net duergeet fir sech en Eefamilljenhaus ze kafen. An och doriwwer eraus ass net erkennbar, wou déi vill ugekënnegt Renovéierungsoffensiv soll sinn, wéi se soll lancéiert ginn, watreng Montanten do solle operéiert ginn, wann ee weess, datt iwwer 200.000 Gebaier misste sanéiert ginn. Jo, wou sinn dann déi Budgeten? Wéi soll dat gemaach ginn? D'Resultat ass, et gëtt kee Fortschritt. An ëffentlech Gelder fléissen op eng oneffikass Aart a Weis a privat Investitioune vu Stéit, ouni datt déi sozial Kritären einfach berücksichtegt ginn, déi eng reduzéieren hir carbon footprint, wunne confortabel an ekologesch, gi vum Staat bezuschusst, an déi aner. Déi kucken domm aus der Wäsch wann d'Rechnung kënnt fir de Masutt ze bezuelen oder fir de Gas. Dann deen zweete Sujet ass den Transport. Dat ass déi gréisste Source vun CO2-Ausstouss mat deem gréisste Potenzial eigentlech. D'Elektromobilitéit gëtt hei gepusht, am Klimafonds 50 Prozent vun allen nationale Mesuren. Dëst ass awer eng zwiispälteg a kontraproduktiv Mesure, well et erëm eng Kéier den individuellen Auto Kar incitéiert gëtt, vum Staat matbezuelt gëtt, Leit déi keng Moyene hunn, awer iwwerhaapt net d'Suen hunn, sech een ze kafen. Et féiert dozou, dat weider Stroossebauprojete musse bezuelt ginn. Et féiert dozou, dat Versigelung muss gemat gi vun Terrainen, fir Plaz fir all dës Autoen ze schafen. Anersäits soll een awer Zuch, Tram, Vëlo zréckgräifen. Mee et kann een awer net op zwou Hochzäiten danzen. Et muss een. Kloer Prioritéite setzen. Elektroautoen sinn emol deier an net esou klimafrëndlech, wann ee sech wann ee kuckt, wéi vill grouss a schwéier Gefierer nach ëmmer kaf ginn. Den Zilpublic hei ass ganz kloer eng Grupp vu Leit mat gudde finanzielle Méiglechkeeten. Wann een iwwerhaapt déi Pube gekuckt huet, och op der Televisioun, do gesäit ee, wéi eng Zilgrupp ugeschwat ass, fir sech Autoen ze kafen, zwëschen 25 an 30.000 Euro. Leit déi kee Revenu hunn, déi hu ganz aner Suergen an déi hunn iwwerhaapt net déi Sue fir dat op den Dësch ze leeë fir en Auto. Mir hunn also hei e ganz fundamentale Problem vun der Sënnhaftegkeet a vun der Gerechtegkeet vun den ëffentlechen Ausgaben. Dat gëtt ëmsou méi däitlech, wann ee bedenkt, datt vill Regioune vum Land schlecht oder iwwerhaapt net mam ëffentlechen Transport ugebonne sinn. D'Resultat ass, Elektromobilitéit suergt vläit fir manner Zäregaser, ass awer mat Moderatioun ze genéissen, wann ee wëll responsabel mat de Ressourcen ëmgoen. D'Regierung investéiert hei quasi blann an ëmmer méi Autoen. Doriwwer freeë sech natierlech d'Autoskonzerner, déi bis 2025 nach monter weider Diesel a Bensinnsautoe bauen. Eng Klimapolitik, déi dës sozial Fro an de Mëttelpunkt sollt stellen. an déi ënnert der Iwwerschrëft Klimagerechtegkeet soll gefouert ginn. Eng Politik, déi op Solidaritéit a Kooperatioun opbaut, déi d'Ënnerstëtzung, d'Stäerkung vun dëse Leit an den Zentrum stellt an net de Stot, dee sech scho ganz gutt steet. Dës Solidaritéit brauche mir an eiser Gesellschaft, mee och mat eisen direkten Noperen an och mat der Groussregioun an och weltwäit mat Länner am globale Süden. An eisen Aen ass et just déi Politik, déi déi héich Ambitiounen am Klimaschutz kann aléisen. D'energetesch Sanéierung, mir hunn do e Konzept mat ëffentleche Mëttel a mat soziale Kritäre presentéiert a giffen dat gären an der Ëffentlechkeet diskutéiert. Déi 750 Milliounen am Klimafonds, Jo, Dir hutt gutt héieren, mir hu 750 Milliounen an der Mouk leien, déi scho laang kéinten entre autres an déi energetesch Sanéierung fléissen, well d'Urgence besteet elo an net an zéng oder zwanzeg Joer. D'Zil ass et, de Leit mat deem feelenden Eegekapital a schlecht isoléierte Wunnenge primär ze hëllefen. Hei besteet am meeschte Potenzial fir Aspuerungen an eng Chance fir d'Leit, fir deene finanziell. kënne reell ze hëllefen. D'Mobilitéit ass deen anere Sujet. Op de Wee goe fir Caresharing landeswäit auszebauen. Do mécht d'Elektromobilitéit och Sënn, awer mat engem Ubidder, deen ëffentlech ass, deen interchangeabel Systemer huet, virun allem ebe mat deene, wéi scho gesot, Elektrogefierer mat gestaffelte Präisser, déi dem Revenu ugepasst. sinn, Elektromobilitéit an iwwerhaapt Accès zur Automobilitéit, wa se gebraucht gëtt, awer nëmmen do wierklech, wou se punktuell gebraucht gëtt, musse fir jiddweree méiglech sinn, och fir Leit, déi keen Haus hu, keng Garage hunn a keng Born hunn, fir en Auto unzeschléissen. Den ëffentlechen Transport ass déi absolut Prioritéit. Mir ënnerstëtzen do den Ausbau ausdrécklech, sinn awer der Meenung, datt et nach vill ze vill blann Punkten an eisem Land ginn, E Service gëtt eréischt benotzt, wann en iwwer eng gewëssen Zäit verléisslech ugebuede gëtt an net wéi de Mueren zum Beispill en Zuch alt erëm eng Kéier eng Véirelstonn a Verspéidung ass. Mir mengen och, datt op ville Plazen, ausser vläicht hei an der Stad, well mam Tram, dat ass jo genial, e besseren Takt muss agefouert ginn an net nëmmen, awer och de Weekend iwwer. Parallel dozou schéngt et eis awer och onauswäichlech, Ze sinn, extravagant an onnéideg Verkéiersmëttelen sou wäit wéi méiglech ze reduzéieren. Mir brauchen also eng Reform vun der Besteierung vun den Autoen, déi och dem Gewiicht vun de Gefierer an dem ökologesche Foussdrock Rechnung dréit. Dat do war elo de Volet Ëmwelt. An da koume mer awer och nach zum Volet Schoul. Net jiddereen huet hautdesdaags déi selwecht Viraussetzunge fir gutt kënnen ze léieren. Och schoulesch Ongläichheete bauen op deene sozialen Ongläichheeten op. De Bagage fir gutt duerch d'Schoul ze komme kënnt bei ville Schüler vun doheem. Bei deenen, wou dat awer net esou ass, misst jo awer déi ëffentlech Schoul dofir suergen, datt se dee Bagage kréien oder datt se zumindest kënnen an der Zäit opschaffen, datt se zumindest kënnen sech dat uneegnen. Dat misst eigentlech d'Missioun vun der nationaler Bildung sinn. D'Situatioun um Terrain ass awer eng aner. Eise Bildungssystem ass deen ongerechtesten aus der ganzer EU. D'Schoul, sou wéi den DP-Minister reforméiert huet, verstäerkt déi schoulesch a verschäerft esouguer déi bestoend sozial Ongläichheeten. Wie vun ënne kënnt, bleift ganz einfach ënnen. Dëst gëtt duerch d'Épreuve standardisée am Fondamental ënnermauert. sou wéi och vu verschidde Rapporten, zum Beispill de Rapport national sur l'éducation vun 2018 oder dee sur le décrochage scolaire vun 2021 oder d'Enquête sur les jeunes vun 2017. Mir hunn eng Tirangslogik, an déi féiert dozou, dass d'Inklusioun vun de Schüler mat spezifesche Besoine quasi net méiglech ass. Kompetenzzentren, grad ewéi international schools, bilde mëttlerweil parallel. déi mer, déi sollen op d'Besoin vu Schüler agoen, déi den normale System net kann erfëllen. Wann den normale System also inklusiv wär, wann e mat genuch Personal opgestockt géif ginn, bräichte mär déi parallel Strukturen net. Mir kéinten all déi Suen an eis normal ëffentlech Schoul stiechen. Mee esouguer déi nei geschafe Kompetenzzentre, grad wéi d'Éducation différenciée, kréien emol net déi néideg Ënnerstëtzung vum Ministère, fir anstänneg kënnen ze fonctionnéieren. D'fréizäiteg Orientéierung ass just e soziale Filter. Eise Schoulsystem ass also weder inklusiv nach effikass fir de sozialen Ausgläich ze schafen, deen esou eppes wéi eng Chancëgläichheet iwwerhaapt emol ka méiglech maachen. Am leschte Rapport iwwert den Décrochage scolaire ass rieds vun engem Taux vum Décrochage vun 8,16 Prozent. fir d'Joer 2019, 20. Dat läit ganz kloer iwwer der europäescher Moyenne an ass net normal. Déi lescht véier Joer goufen et eng ganz Rëtsch Enquêten, déi all drop opmierksam man, datt eng fréizäiteg Orientéierung vum Fondamental an d'Filièrë vum Secondaire D'Onduerchléissegkeet an d'Hierarchiséierung vun dëse Filièren, déi sozial Diskriminéierungsfacteure bei der Orientéierung, d'Matspill an d'Perspektivlosegkeet um Aarbechtsmaart fir vill Jonker fir déi sëlleg Schoulofbréch responsabel sinn. Do hëlleft och keng Schoulflicht bis 18 Joer. Dat féiert dozou, dass méi Schüler just méi laang d'Schoulbreck drécken, ouni wierklech e Plang zu wat si dann elo berufflech kéint interesséieren an ouni wierklech mat deem wat se bis elo geléiert hunn eppes kënnen unzefänken. Eng Ëmorientéierung, Passerellen op aner Formatiounen a Filièren bidden sech hinnen net méi un, well dofir ass et scho vill ze spéit. Si sinn duerch de Filter gerutscht. Den Décrochage scolaire ass ee Problem vun Orientéierungslosegkeet. De Schüler misst idealerweis sech selwer kënne bewosst a mat fräiem Wëlle fir deen een oder anere Parcours entscheeden. Konzepter wéi d'Gesamtschoul an den Tronc commun, dee mär jo schliisslech fuerderen, kënnen dës Kompetenze bei de Schüler fuerderen an eng méi egalitär an diversifizéiert Kompetenzbasis schafen. Mir hunn eng Interpellatioun an der iwwert d'schoulesch Ongläichheeten ugefrot. D'Verschäerfung vun deenen Ongläichheeten an den Ongläichheeten allgemeng sinn d'Resultat vun enger verfeeltener Politik, déi ganz kloer den DP-Stempel dréit. Mir wëllen am Kader vun där Debatt d'Schoulpolitik kritesch hannerfroen an eis Propositioun abréngen a punkto Orientéierung, Inklusioun an Aarbechtsperspektiven. Et brennt op ville Plazen am Bildungssystem a mir kucken net no, wéi alles an enger eenzeger Katastroph histeiert. Mir plädéiere fir eng Schoul fir jiddereen versus eng Schoul fir all d'Schüler. D'Zerstécklung vun der Schoullandschaft, d'Hyperspezialiséierung vun der Bildungsoffer sinn den Ausdréck vun enger neoliberaler Politik, déi esou och den Aarbechtsmoart strukturéiert. Déi schoulesch Inegalitéite spigele sech do erëm. Mir musse kucken, dass d'Schoul an d'Schüler den Aarbechtsmaart, voire d'Aarbechte vu moar, kënne matgestalten, abhi am Hinblick vun de sozialen an ökologeschen Erausfuerderungen. D'öffentlech Schoul ass awer fest an Hand vun der privater Wirtschaft. D'Schoulpflicht bis 18 schéngt vum Claude Meisch säin neitste Coup a Richtung Privatiséierung ze sinn. Et sollen dofir nei Bildungsstrukture geschafe ginn an et schéint scho virprogramméiert, dass dës Strukturen an Zusammenaarbecht mat privaten Acteure solle gefouert ginn. E weidere Schratt a Richtung Auslagerung vun den Ausgabe vum ëffentleche Bildungswiesen an déi privat Acteuren. E weideren Ausbau vum administrative Waasserkapp, dee mëttlerweil eise Bildungssystem ausmécht. De Minister huet d'Privatiséierung vun der ëffentlecher Schoul lues awer sécher virugedriwwen. Mat der Verbreedung vun den International Schools, der Spezialiséierung vun de Bildungsparcoursen, gekoppelt un d'Interessie vun der Privatwirtschaft, dem Akaf vum Bildungsmaterial bei private Firmen, der Digitaliséierung vun der Schoul, wou Apple a Microsoft sech eng gëllen Nues verdingen. Och d'Schoulkantinne wäerten an Zukunft ganz privat geréiert ginn, wann d'Gesetz 77 92 duerchgeet. Mir hunn de Bildungsministère schonn e puermol Coupéen zu der Digitaliséierung vun der Schoul gestallt. Mir wollte wëssen, no wéi enge Kritären dës Programmer an digital Projeten evaluéiert ginn a wat d'Objektiver sinn, déi sollen domadder erreecht sinn. Geet et drëms, d'Léierfäegkeeten ze verbesseren? A wann, wéi ass et objektiv ze evaluéieren, ob d'Digitaliséierung och wierklech eppes dozou bäidréit? Mir wollten och wëssen, ob Centre de Geston Informatique de l'Education och selwer seng digital Kompetenzen notzt fir Open Source Material am Optrag vum Ministère auszeschafen, Applikatiounen, Software, déi net vu Microsoft an Apple opkaf ginn. An d'Äntwerten op eis Fro vum Dateschutz, d'Fro op privat Informatiounen vu Schüler an de Bildungspersonal, déi dës Applikatiounen notzen, un d'Gafam-Firme weidervermëttelt ginn, ass net zefriddestellend beäntwert ginn. Mir wäerten och op all dësen Dossieren nohaken. Der héiert, es gibt noch viel zu tun. An net nëmmen op dëse Sujeten, mee och wat d'Santé betrëfft. An dofir wäert ech och elo d'Wuert weiderginn un d'Nathalie Oberweis.
Ech wäert dann och relativ schnell zum Schluss kommen. Mee de leschte Punkt ass, wëll ech gären iwwert d'Gesondheet schwätzen. An zwar, Dir hutt et gemierkt, eise roude Fuedem sinn e wéineg d'Ongläichheeten. Mir, mir als déi Lénk sinn immens sensibel op d'Ongläichheeten. Dat ass en Thema, wat eis immens betrëfft, wat an all eisen Interventiounen ëmmer u sech de roude Fuedem ass, well mer der Meenung sinn, dass u sech déi Fro, Gerechtegkeetsfro eng entscheedend Fro ass an eiser Gesellschaft. Dir hutt et héieren, mir hu scho vun den Ongläichheeten an der Schoul geschwat, mee och am Logement an och bei der Gesondheet ass et net vill aneschters. Zu Lëtzebuerg, mee och an der Welt, ass net jiddweree gläich virun der Gesondheet. Deemno wou ee gebuer gëtt, an der Welt, sief et an Europa, an anere Länner, mee och ënnerhalb vun Europa, am Süde vun Europa oder hei, ass een net gläich virun der Gesondheet. An deemno a wéi eng sozio-ekonomesch Konditiounen ee gebuer gëtt, ass een och net gläich virun der Gesondheet. Mir hunn net all selwechten Accès zu engem Gesondheetssystem. An an deem Sënn ass d'Gesondheet och eng Klassefro, wéi och d'Myriam et virdrun och schonn gesot huet. Mat de sozio-ekonomeschen Ongläichheeten, déi elo hei wierklech vill ugeschwat gi sinn, a mir gesinn zu Lëtzebuerg, datt déi sozio-ekonomesch Ongläichheeten ëmmer méi ausernee ginn, an och wärend der Corona-Kris, dat beleeën eng Rei Rapporten, sinn déi Ongläichheete weltwäit an och an Europa erëm ausernee gaangen. An ebe mat deenen Ongläichheete ginn och déi Ongläichheete vis-à-vis zum Accès vun engem Gesondheetswiesen an d'Lut, da kann een u sech och ëmgedréint soen, datt eng méi gerecht Gesellschaft, eng Gesellschaft, déi u sech méi horizontal ass, wou ee méi gläich ass, huet ee méi, huet jiddwereen u sech am Endeffekt e besseren Accès zu engem gerechte Gesondheetswiesen. Mir sinn dann och, fir méi konkret ze ginn, mir sinn nach ëmmer an der Pandemie, mir sinn net all gläich virum Virus. Ganz am Ufank vun der Pandemie huet bëssen all Mënsch ëmmer gesot, jo mir si mol eng Kéier alleguerte gläich. Mee nee, mir waren ni gläich virun deem Virus. Mir hunn dat och relativ schnell gemierkt am Confinement. Deemno wéi mer liewen, ware mer net gläich. Deemno wéi mer schaffen, ware mer net gläich a si mer et nach ëmmer net. An deemno wou mer wunnen, och eeben elo geographesch gesinn, si mer net gläich. Am Süde vun Europa si waren d'Leit ganz aneschters betraff wéi bei eis, mee souguer och bei eis si mer ganz verschidde betraff, wat de Virus ugeet, mee och wat de Vaccin ugeet. Am Endeffekt si mer a ware mer nach ëmmer net gläich. Mir gesinn et, zu Lëtzebuerg ware laang, gouf jo emmer rieds, datt déi Vulnerabelst ganz virbäi woren a prioriséiert goufen beim Vaccin u sech, bei der Verdeelung vum Vaccin, mee och do hu mer gesinn, datt déi Obdachlos, Leit ouni Pabeieren, ouni Revenuen, Leit an der Strooss, iergendwéi awer net zu deene Vulnerabelste gezielt hunn an u sech och réischt relativ zum Schluss dru komm sinn. Och do gesi mer, dass déi Leit, déi Vulnerabelst, am Endeffekt och do erëm vergiess goufen, wéi esou dacks, well si eben och keng Stëmm hunn. A mir versichen awer ëmmer erëm, och als Lénk, déi Stëmm ze sinn fir déi Leit, déi am Endeffekt op der Strooss sinn eben oder eben keng Stëmm hunn. Mee och am globale Süden, wat een de globale Süden nennt, gesi mer, dass d'Leit zum groussen Deel nach ëmmer keen Accès zum Vaccin hunn. Ech mengen, et gëtt geschat ëm déi zwee bis dräi Prozent vun der Bevëlkerung am globale Süden hunn, sinn bis ewell geimpft. An do hate mir dann och, pardon, viru kuerzem eng Question parlementaire gestallt zu deem COVAX-Mechanismus, dee jo soll dee Mechanismus sinn, deen dann eben dozou, dofir suergt, datt de Vaccin an deene Länner ukënnt. Eh ben, dee Mechanismus ass zum groussen Deel en Echec. Et ass net, well kee Wëllen do ass. Ech géing scho mengen, datt de Wëllen do ass. Et si jo och vu Lëtzebuerg aus Sue gefloss. Et sinn och, mir hunn dat an der Äntwert eben och gelies, datt Sue gefloss sinn. Et sinn och effektiv Vaccine geliwwert ginn, op de Cap Vert notamment, mee net iwwert dee Mechanismus. Dat heesst, dee Covax-Mechanismus ass wierklech, huet zum groussen Deel échouéiert. An Et ass nach net kloer, u wat et hänkt. Also mir hunn aus der Question parlementaire, aus der Äntwert u sech, net wierklech erausgelies, u wat et hänkt. Sinn et logistesch Froen? Sinn et Koordinatiounsfroen um Niveau vun der EU? Op jidde Fall ass et esou, datt déi Vaccinen iwwer bilateral Weeër un de Cap Vert geliwwert goufen an dee Mechanismus zum groussen Deel net fonctionéiert. Also och do erëm eng Kéier gesäit een, datt mer net gläich si virun deem Vaccin, wéi gesot. A wa mer awer wëssen, datt mer an enger weltwäiter Pandemie sinn, An datt een ëmmer erëm héiert, d'Gesondheetsministesch Dir, es seet, déi eenzeg Inconnue, déi elo nach do ass, dat sinn d'Varianten. A mir gesinn et mat der Delta-Variant, déi elo dominant ass an déi jo awer dofir suergt, datt de Virus erëm e bësselche méi virulent ass. Da musse mer dat trotzdem als Prioritéit gesinn, datt all Mënsch an der Welt an och am globale Süden Accès huet zum Vaccin. Dann nach eng Kéier zréck zu de Froe vun der Solidaritéit an zu de Gerechtegkeeten. Zu Lëtzebuerg selwer gesi mer, dass och ganz vill Leit net couvréiert si vum Gesondheetswiesen. Médecins du Monde, d'Associatioun Médecins du Monde, déi Der kennt, huet d'lescht Joer iwwer 700 Mënsche soignéiert u sech. Dat heescht, mir gesinn, dass iwwer 700 Leit zu Lëtzebuerg nach ëmmer duerch dat Netz, duerch d'Gesondheetsnetz, Netz, duerch dat soziaalt Netz falen, an deemno musse vu Médecins du Monde, an déi maachen natierlech eng genial Aarbecht, behandelt ginn. Mee dat kann et trotzdem net sinn, datt esou vill Leit an eisem immens räiche Land nach ëmmer keng Couverture sociale hunn. An dofir si mir als déi Lénk ganz kloer fir d'Couverture médicale universelle, wou all Mënsch soll, ob en e Revenu huet oder net, soll kënnen Accès hunn zu deem Gesondheetswiesen ouni Aschränkungen. Komm mer erënneren dann och nach eng Kéier zréck zu der Pandemie. Komm mer erënneren un déi LISER-Etüd, déi viru Kuerzem erauskomm ass, wou mer gesinn hunn, dass déi sozialökonomesch schwaachste Leit an eiser Gesellschaft méi vum Covid 19 betraff waren, wéi déi méi Wuelhabend an eiser Gesellschaft. D'LISER-Etüd, déi virun, allez, zwou, dräi Wochen erauskoum, huet kloer gesot, dass déi 20 Prozent, also pardon, déi 20 Prozent vun deene Leit mam wéinegste Revenu duebel esou vill hospitaliséiert gi sinn, wéi déi 20 Prozent räichste Leit an eiser Gesellschaft. Wann eis dat net interpelléiert, dann hu mer wierklech e Problem mat der Solidaritéit. Ech fannen dat immens, immens krass, dat doten, eng duebel esou vill Hospitalisatioun. Dat seet eis ganz vill aus iwwert d'Konditiounen, an deenen déi Leit wunnen, iwwert hire Gesondheetszoustand, deen am Endeffekt affektéiert ass, vun hiren direkten Liewens an Aarbechtsbedéngungen, anescht kann een et net soen, an do musse mer eis wierklech Froe stellen. Dës Ongerechtegkeeten, déi mer gesinn an all deene Beräicher, wat d'Gesondheet ugeet, falen awer net vum Himmel. Si si ganz kloer d'Resultat vun deem sozio-ekonomesche Modell, an deem mer liewen an deen ëmmer méi Ultraräicher schaaft an ëmmer méi prekariséiert Leit, an dat eben och zu Lëtzebuerg. Mir wëssen, dass zu Lëtzebuerg den Aarmutsrisiko ëmmer, ëmmer erëm an ëmmer méi an d'Lut geet an och Leit, déi eben an enger prekariséierter Situatioun sinn, ëmmer méi an d'Lut ginn. An och déi Working Poor, dee ganzen Thema ass elo immens ënnergaang mam Covid 19, mee den Aarbechtsrisiko an de Problem vun deene Working Poor, also vun den Leit, déi schaffen an trotzdem an der Aarmut sinn, ass nach ëmmer extrem wäit ausgebreet zu Lëtzebuerg an nach. dass dee Phänomen vun deenen aarme schaffende Leit, mir sinn do an der EU op zweeter Plaz, wat wierklech eng Schan ass fir eis. A firwat soen ech dat, dass dat net vum Himmel fält? Et ben well et weist, dass déi eng Leit an eiser Gesellschaft sech kënnen, an dat hunn déi Pandora Papers, déi jo gëschter, virgëschter u sech, An der Press woren och erem gudd gewisen, déi eng Leit kënnen sech wierklech verstoppen, si kënnen hir Suen verstoppen, mee si kënnen och hir Gesondheet protegéieren, si kënnen an enger Bulle liewen an sech vill méi protegéieren an ofschiermen virun deene Realitéiten a virum Virus wéi anerer, déi vill méi deene Risiken ausgesat sinn an allen, an allen Niveauen. Dee Modell awer, dee sozio-ekonomesche Modell an deem mer liewen, allez, kapitalistesche Modell nenne mer en och, mécht eis krank an e mécht eis net just krank, e mécht net just déi Leit krank, déi prekariséiert sinn an déi eben ausgeschloss sinn an déi deene Risiken ausgesat sinn, wéi ech et grad gesot hunn, mee e mécht eis, an dovunner sinn ech zimlech iwwerzeegt, alleguerte krank. E mécht eis alleguerte krank. Firwat soen ech dat? Well mer gesinn, datt deen Drock an deem mer liewen an där Gesellschaft och net just eis, Psychesch, organesch Gesondheet affektéiert, mee och eis mental, emotional Gesondheet. Dofir kënnt deen, dee Volet vun de mentale Gesond, mentaler Gesondheet jo och ëmmer méi elo an de Virdergrond an ass och mam Covid 19 méi thematiséiert ginn. Mee erënnere mer drun, dass Problemer wéi Depressiounen, Burnouten och scho virum Covid 19 eng grouss, e grousse Problem an eiser Gesellschaft woren. Dofir dann och eis Fro an eis Revendicatioun, Wou bleift d'Réckerstattung vun der Psychotherapie? Dat ass eng Fro, déi ëmmer erëm um Dësch ass. Säit Jore gëtt se negociéiert. Et ass eng absolut Urgence, déi besteet. Do sinn Honnerten an Honnerte Leit, déi a Psychotherapië sinn, déi se zum Deel, ech kenne selwer Psychotherapeuten, déi Präisser erofsetze fir Leit, déi sech dat net kënne leeschten, Et kann net sinn, dass och déi Psychotherapeuten dat musse maachen. Et kann och net sinn, dass Leit sech net kënne leeschten, well se d'Moyene net hunn. Dofir, et ass eng Fro vun enger absoluter Urgence, dass dat elo kënnt. Et ass jo och annoncéiert ginn. Et war, mir waarden drop. E leschte Punkt, D'Pandemie huet al Inegalitéite bestäerkt, wéi mer et elo gesinn hunn, Logement, Ëmwelt, Klima, mee si huet och neier geschaf. Et huet nei Inegalitéite geschaf tëscht geimpften an ongeimpfte Leit. Et ass ganz vill doriwwer Rieds gaangen. Et ass e Sujet, deen immens, immens ugespaant ass an eiser Gesellschaft. Mir dierfen awer net zécken, et unzeschwätzen. Notamment d'Ofschafe vun deene gratis PCR-Tester huet och do nees eng Kéier Inegalitéite geschaf tëscht deene Geimpften an deenen Ongeimpften. Eis Gesellschaft, lescht Wuert, ass definitiv eng immens ongläich Gesellschaft. Dat ass net nei. Si gëtt ëmmer méi ongläich. An ech mengen, dass e Kärproblem an eiser Gesellschaft, mir hunn et alleguerten ugeschwat, all meng Virriedner, dass eise roude Fuedem, an et ass eppes, wat eis Gesellschaft och immens onnohalteg mécht, eng Gesellschaft, déi esou ongläich ass an esou ongerecht ass, ass net nohalteg an déi kann net laang esou nohalteg fonctionnéieren. Si riskéiert och ausenaner ze driften un all deenen Ongläichheeten. Dofir ass dat e Spannungsfeld, wat immens geféierlech ass a wat eiser Meenung no vill méi misst thematiséiert ginn. Sou, dat war et och vu menger Säit. Merci fir d'Nolauschteren. Ech menge mir hunn den Tour gemat, e bësse méi laang wéi mir eigentlech wollten. Genau, wann Dir vläicht Froen hutt oder sinn déi ganz wëllkomm. Villmools Merci.